ċurilu beda jidher dan ir-reklam fuq TVM. Iva, smajt sew, tilab mat-Taljani jew mal-Ingliżi u qabel titrenja magħhom. Għall-ewwel, ħafna memnuħx. Għaliex? Għax dan ir-reklam kien jitlob lin-nies li japplikaw biex tnej minnhom jintażlu biex jilagħbu fit-tim Ingliż u fit-tim Taljan. Jilabu ma' plejers bħal Skillaci u Gascoigne. Ir-riklam jibda jitwemmen. L-ewwel ġurnata f'taqali. Kif wasalna, diġà sibna xi plejers jistennew. Japplikaw il fuq minn 150 persuna Minnhom iridu jintgħażlu tnejn biex jilagħbu ma' dawn il-plejers. Hawnhekk f'Ta' Qali qed jiltaqgħu għall-ewwel darba l-applikanti ta' din l-avventura unika. Coaches Maltin fosthom il-plejer Bużu jibdew jaraw xi sar fuq dawn il-plejers. Jien diġa kont ċert li t-Taljani se jirbħu.
Għatu penalti kull wieħed. Imma nagħmlu forma ta' competition. Ta' Taljani għalihom hawnhekk, tal-Ingliżi wara xulxin għalihom hawnhekk u nagħtu wieħed wara l-ieħor.
Sirna nafu li uħut minnhom għandhom laqam. M'għandek laqam.
Ejja, is-sufu. Is-sufu?
Il-Milan jgħiduli.

lejl ma' Angelina Jolie jew jilagħbu f'logħba ma' plejers kbar bħal Gascoigne u Toto Schillaci.
Tagħżel jew lejl ma' Angelina Jolie jew tieħu sehem f'din il-logħba? Nieħu sehem fil-logħba hu. Ejja, ejja, vera diffiċli imma xorta l-logħba nażel. U ma ġejjin wara kollox, mhux Angelina. Ġifni darba lajk. Nilab dil-logħba lajk. Għax tisman il-mara. Tonni. Hmm, Triki, ta' ma lojel għal partner u ġifiri futbol. Forsi xaħti, ma mux Angelina Jolie, najdlek ju. Najdli mi. Charlie Steron, per eżempju. Najla romantika ma Angelina Jolie. Dan JP, iżom ma taljani iżda meta wasal u ra li applikaw ħafna ma taljani ħass li kellu iktar ċans ma l-Ingliżi. u qal li jżomm mal-Ingliżi. Tgħid il-verità, sa meta ġejt hawn rajt ħafna mat-Taljani u ftit mal-Ingliżi. Qed nisma' nintafa' mal-Ingliżi jew forsi. Int mat-Taljani żżomm. Imma hemm kunċett warajha, jiena inżomm mat-Taljani u ntfajt mal-Ingliżi, jekk just in case jażel lili tgħidx kemm narmi bl-għalien il fuq waqt il-logħba, fim?
Jekk jgħidulhom li jridu joqogħdu mingħajr alkohol u sess biex jilagħbu, xi jagħmlu? Jekk jgħidulek qabel il-logħba m'hemmx alkohol u m'hemmx sess, Għal qabel il-logħba noqgħodta. Skont, mbagħad jekk jgħidlek xi ġimgħa xahar u hemmhekk tibda l-problema mbagħad.

All right, taqla taqla, taqla. Bas kuftit kan għamlu stretching tajjeb issa, moment li għamlu ftit stretching.
Qed immut. Jiena għalhekk ġibt tenners fejnu biex kif tieqa fil-pompa jibda jtini.
Hawn ħafna iffissati. Dan għandu misluta ta' Manchester United. U issa se nitlu fid-dar ta' Kevin Mifsud. Ma' min iżomm? Mhux ovvja! Araw kif nfissha. Biżżejjed ngħidu li d-dar jisimha għal dik li hija magħrufa bħala d-dar tal-Manchester United, Old Trafford. Familja kollha aħna mal-United, anki l-mummy. Ġieli meta kont żgħir kont inkun qed ninħasel dak iż-żmien. Tgħidli Kevin, skurjat tali, tafhom ukoll il-plejers, tifhem? Il-mummy tiegħek. Ej, ej, ej, issa qed tipprova nderri l-mara. Il-mara ma tantx tħobbu l-futbol. Alla volja u ġew ma tantx għandek għażla ta'.
ikompli training għat-tieni ġimgħa. U jiġu l-judges minn barra.
Din ma' żewġ mill-judges fej bdew il-judging tagħhom għabek jaraw daw il-futbolers jilabu u jitrenjaw. Ħans qasum ftit fuq il-level. I think the, the level of quality is, uh, is pretty good actually. From what we've seen, we've seen them do some um, a few skills. and a few drills.
Imma ħna notajna li dawk it-tleġġa ġistem l-inna kidbu. Eh? L-inna. Jider li l-players malajra għamlu ħbib. Għalkemm is-sens ta' kompetizzjoni xorta beda nħass, iktar ma bdiet toqrob il-partita mal-istilel tal-futbol. Il-judges jagħmlu l-għażla tagħhom. Min ser ikunu l-ħames finalisti għal kull tim? U min jaf min ser ikunu dawk iż-żewġ fortunati li se jagħlabu f'taqali mal-Benjamini tagħhom li min jaf kemm-il darba raw biss fuq it-televiżjoni f'xi World Cup.